אקעי, אונז האלטן מיט דף ק מ ה עמוד א', לייען מיר תני לי בעלי ואשמח עמו, תנאי, לאמיר לערנען לעילא נשמת סבי מורי רבי יוסף ר' חנא זכרי' עליו השלום, די מאן די טעלעפאן ספאנסער, קיף מ ה עמוד א', די מאן טעלעפאן ספאנסער רבי ישראל פרענקל, לעילא נשמת זיין זיידע דער דאראגער רב ר' נו, שמואל בן רבי שרגא פייוויש עליו השלום און די זכות זיין זיידע רבי מאיר יצחק בן חיי חבר רפי שלמה, קען איינס האבן פליז? און מיין מאמע חיתן זון הבחור משה בן הרב ר' חיים ר' אהרן שמואל עליו השלום. סאו די גמרא גייט קאנטיניוען רעדן שמואל'ס ווערטער, שמואל האט געזאגט דער איז א אפערטוניטי, די פרוי קען זאגן תני לי בעלי ואשמח עמו, ברענג מיך צוריק מיין מאן און דעמאלס זאל איך מיך פרייען מיט אים און ממילא זאל זי נישט דארפן צוריק געבן די געלט פון די קידושין. דאס הייסט, איווען דאו באמת וואלט געווען א סברה אז די מתנה זאל דארפן צוריק גיין, ווער גאנע עקסעפט די טענות פון די פרוי ווען זי זאגט איך בין גרייט צו בלייבן מיט דעם מאן, איך האב איך האב נישט ארויס געבעקט פון די דיעל, ברענג אים צוריק און איך וועל צוריק גיין צו אים, די שאלה איז איז דאן א אפראפריעט טענה גייט מען עקסעפטן די טענה אדער נישט? זאגט די גמרא ליימער צו וועט מען זאגן אז די שאלה פון שמואל אויב א פרוי קען זאגן איך וויל נישט צוריק געבן די כסף קידושין ווייל איך קען זאגן תני לי בעלי ואשמח עמו תנאי טאמער עס א מחלוקת פון תנאים אדער נישט וועלכע קאנדידעיטס ווילסטו זאגן אז עס איז א מחלוקת פון תנאים דתניא? אונז האבן געלערנט אין א ברייתא א מערסא סאישא, איינער האט מערס געווען א פרוי, ער האט זי געמאכט פאר א כלה, און האבן געדענקט אין די אמאליגע גמרות צייטן די געקלות מיינט פול, מען האט געגעבן א רינגל זי איז א אשת איש לכל דבר, סך הכל איז נאכנישט אריין אין די חופה זיי וואוינען נאכנישט אין איין הויז, נאכדעם איז ער געשטארבן האט דארט זי געגערט. איז טאמער זי געווען בסילא, וויפיל איז די כסובה ווייסט מען אלע, גובה מסיים איז די כסובה צוויי הונדרעט, ואלמנה טאמער זי איז געווען א אלמנה איז די כסובה, מנה, נאר הונדרעט. נאר דער כסף וואס ער האט געגעבן לשם קידושין, איז מקום שנהגי להחזיר קידושין, די געלט די פלאץ ווי מ'האט זיך געפירט אז ביי אזא סארט מצב ווען מ'שטארבט אדער מ'גערט דארף מען צוריק געבן קידושין איז מחזירן געב עס צוריק. מקום שנהגי שלא להחזיר, אויב מ'פירט זיך אז מ'געט עס נישט צוריק קידושין איז איין מחזיר און דארף מען עס נישט צוריק געבן דברי ר' נתן, סאו די ערשטע מהלך ר' נתן זאגט ווענדט זיך אויף די מנהג המקום. ר' יהודה הנשיא אומר באמת אמרי, עס סאונד ווי ער גייט אן מאכן א א גרויסע מחלוקת מיט ר' נתן, א מעידזשער בליץ טראפ וואס ער גייט זיך דינגען מיט אים, באמת אמרי, מקום שנהגו להחזיר מחזירין, מקום שלא היה ראשון לא להחזיר, איין מחזיר'ן פאר די בעל בתי'שע אויג, איט לוקס ליטערלי לייק קאפי פעיסט, ער האט נאר צוגעלייגט צוויי ווערטער, באמת אמרי, באט חוץ פון דעם איז עס אלעס עקזעקטלי די זעלבע זאך, און די גמרא גייט שוין טרייען מסביר צו זיין די חילוק צווישן די צוויי שיטות. פרעגט די גמרא רבי הידא הנשיא, היינו תנא קמא, ס'איז ליטערלי די זעלבע ווערטער, וואס איז דא א חילוק צווישן די צוויי, ווי עקזעקטלי קריגן זיי זיך? אלא לאו, לכאורה גייט מען מוזן זאגן אז תני לי בעלי ואשמח עמו עיקר בעיניי, טא ווען די פרוי קען זאגן איך בין גרייט צו בלייבן, סך הכל די מאן איז נישט עוועילעבל, אויב אזוי דעטס נאט מיי פראבלעם ממילא גיי איך בלייבן מיט עס, און איך גיי זאגן וחסירה מחסרה והכי קטנה, ס'פעלט אפאר ווערטער דא אין די לשון פון די ברייתא. די ריכטיגע ווערזשן פון די ברייתא גייט זיין. המאריך את אשתו, איינער האט געמאכט זיין פרוי פאר א כלה, בסילוק גובה מסיים, ואלמנה מנה, ניין מען דארף נישט צוריק געבן די קידושין טאמער איט דידענט ווארק אוט, נו אבער ווער מ'מער דברים האבן אירע בענדער דאס געזאגט געווארן אז מ'דארף נישט צוריק געבן די געלט, די הא דרבי אי הא, אויב די מאן, ער, די מאן האט חרטה געהאט ער וויל נישט צוענדיגן די שידוך, ער האט זי געגעבן א גט ממילא גייט זי קענען נעמען די כסובע געלט און אויך די כסף הקידושין, סיי די כסובע געלט פלאס די כסף הקידושין שי איז נאט גאנא העוו טו ריטורן איט. אבל מאי סא טאמער איז זי געשטארבן, דעמאלס ווענדט זיך. נאכדעם שנהגי להחזיר דארף מען צוריק געבן די קעדיטס כדי צו מחזיר'ן, גייען די יורשי יהושע זיין מחיוב עס צוריק צו געבן, מכח שנהגי שלא להחזיר איין מחזיר'ן דארף מען עס נישט צוריק געבן. אבער מען קען לכאורה מדייק זיין פון ר' נתן'ס ווערטער, ודווקא שמעשהו היא, דווקא ווען זי איז געשטארבן, דעמאלס ווענדט זיך אין די מנהג המקום אויב מען געבט צוריק די כסף הקדושין אדער נישט. אבל מאיז הי' טאמער די מאן איז געשטארבן, איי מחזירים גייט יעדע איינער מודה זיין מען דארף עס נישט צוריק געבן, די די פרוי דארף עס נישט צוריק געבן, מאי טעמא פארוואס נישט? ווייל זי קען זאגן דיע ווערטער, יכולה היא שתאמר זי קען שרייען, תני לי בעלי ואשמח עמו, איי דידנט דא עניטינג ראנג, איים רעדי טו סטעי, דער'ס נאו ריזען איי שוד ריטורן איט טו די סענדער, ברענג מיך צוריק די מאני איך בין גרייט צו בלייבן, ממילא בלייבט זי מיט די מתנות. ועושה רבי יהודה הנשיא למאי, מען קומט רבי יהודה און ער לייגט צו אויף רבי נתן, באמת אמרי, אין אמת רעדן האט מען געזאגט דיין מייז הי סייט האבן די מענער געשטארבן, דיין מייז הי סייט האבן די פרויען געשטארבן, ווענדט זיך עס אין מנהג המקום, מקום שנהגי להחזיר, מחזירין, א פלאץ ווי מען האט זיך געפירט צוריקצוגעבן געבט מען עס צוריק, מקום שנהגי שלא להחזיר אין מחזירין, ולא מצאו אמרו, רבי יהודה הנשיא האלט מען קען די פרוי קען נישט זאגן תני לי בעלי ואשמח עמו, און ממילא אפילו אויב ער איז געשטארבן האלט רבי יהודה הנשיא אז מען דארף עס צוריק געבן, ס'איז א מקום שנהג להחזירו, דארף מען עס צוריק געבן, זעהן מיר לכאורה אז שמואל'ס ווערטער, טאמער מען קען טענה'ן תני לי בעלי ואין איך האב בלייבן מיט אים, טאמער דאס קען מען טון איז א מחלוקת פון תנאים צווישן רבי יהודה הנשיא און רבי נתן. זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין ראיה אז דאס איז די ווערטער פון די מחלוקת, ווייל איך קען זאגן די כולי עלמא סיי רבי נתן סיי רבי יהודה הנשיא האלטן יכולו לשיטתם אז זי קען זאגן תני לי בעלי ואשמח עמו, און אויב אזוי וואלט זי געדארפט בלייבן מיט די כסף הקידושין. און ס'רעדט זיך אויך איז די מיס הי, די מאן איז געשטארבן כולי עלמא לא פליגי אז יעדער איינער מודה די פרוי דארף נישט צוריק ברענגען די געלט פארוואס נישט, שי דידנט דא עניטינג ראנג, די מאן איז נישט דא, סארי איטס היז פראבלעם. כי פליגי ווען דען איז די מחלוקת? שמאי סא הי, די פרוי איז געשטארבן, והוכע, דא גייט זיין די מחלוקת בקדישין לטביעין נתני קא מפלגה, זיי גייען זיך ארומקריגן ווען א מאן געבט קאנדישן, נישט קאנדישן, ווען א מאן געבט קידושין, צו מיינט דאס אז ער וויל בלייבן דערמיט, הי נאוס איטס נאט קאמינג בעק, עטס בעסיקלי געלייגט אין די סי, אין די דיעפ סי, ענד איטס נעווער גאנא קאם בעק אדער נישט. די שאלה איז צו קוק איך אן אויף די כסף קדישין לייק איטס א נאן ריפאנדעבל דעפאזיט, די מאן ווייסט ער גייט עס מער קיינמאל נישט צוריק באקומען אדער נישט, און רבי נתן סאו ווי רבי נתן האלט, קדישין לאו לטביע נתני, ווען א מאן געט קדישין געט ער נישט אויף אינגאנצן נאר ער טראכט טאמער ער גייט נישט זוכה זיין חתונה צו האבן מיט איר טו פיניש די דזשאב און גיין צו די חופה דעמאלטס גייט ער עס צוריק באקומען און ממילא אויב איז די מנהג א מקום עס צוריק צו געבן קען די מאן זאגן יורשים לעבן געטס מיר צוריק מיין כסף קדישין ווי נגיד א נשיא סובר קדישין לטביהן ניט ווי מ'געט עס, איז פערמענענט ער האט זיך מייאש געווען דערפון, ער פלאנט עס נישט צוריק באקומען, הי'ז נעווער גאנע געט איט בעק, און ממילא קענען די מאן, ממילא קען נישט די מאן עס מאנען, פון קיין שום אופן קען עס נישט מאנען פון די יורשים. פרעגט די גמרא, לאמיר קוקן אויף די לשון, והוא מקום שנהגי להחזיר מחזירין כתנא, אונז האבן געלערנט בפירוש רבי יהודה הנשיא'ס ווערטער, א פלאץ ווי מ'פירט זיך צוריקצוגעבן דארף מען צוריקגעבן די כסף קדישין, וויאזוי ווילסטו יעצט זאגן אז לויט רבי יהודה הנשיא קדישין לטביה ניתני און די מאן קען עס קיינמאל נישט מאנען, שטייט בפירוש אין די ברייתא אז מען קען עס אז מען קען עס יא מאנען. זאגט די גמרא הכי קמא, רבי יהודה הנשיא מיינט אזוי צו זאגן, מען רעדט נישט וועגן די כסף קדישין, וויסעוולוינעס, דאס איז די דזשולערי, די רינגל, די זייגער, די מחזורים, די בעכער, די עקסטרע זאכן וואס מען האט צוגעגעבן, וודאי דא דאס ווענדט זיך יא און מנהג המקום, מקום שנהגי להכ צו מחזירן א פלאץ ווי מען האט זיך געפירט צוריקצוגעבן די מתנות איף איט דידענט ווארק אוט, דאס דארף מען צוריקגעבן. סאו בעיסד אויף דעם, בעיסד אויף דעם מהלך גייט גיין אזוי, רבי יהודה הנשיא'ס ווערטער רעדט זיך אזוי, באמת אמרי, ווען ער זאגט אז עס ווענדט זיך אין די מנהג המקום, רעדט מען נישט וועגן די כסף קידושין, מען רעדט וועגן די מתנות, א מקום וואס מען פירט זיך צוריקצוגעבן זאל מען צוריקגעבן, מקום שאין מחזירין דארף מען נישט צוריקגעבן. די קעיס אוו קעדישען, די אקטשועל קעדישען אינגל, דאס איז נישט א, רעדט מען בכלל נישט, און אפילו ביי א פלאץ שנהג אי להחזיר, דארף, קען מען נישט פארלאנגען, מוז מען עס נישט צוריק געבן, פארוואס, ווייל ווען איינער געט א קעדישען אינגל, הי עקספעקסד נעווער טו סי איט עגעין, ניין רבי יהודה הנשיא האט נישט דערמאנט אין זיין ווארט בכלל די לשון קעדישען, ער האט געזאגט מקום שנהג אי להחזיר מחזירין, סאונדס לייקע אקראס די באורד, סאו ממילא גיי איך זאגן אז מען רעדט נישט וועגן קעיס אוו קעדישען, מען רעדט וועגן די דזשענערעל מתנות, אלעס חוץ פון די קידושין רינגל, דאס גייט זיך ווענדן די מנהג המקום, סאו די מתנות, די תכשיטן, וואס ער שיקט צו די כלה נאך די קידושין פאר די נישואין. אויב אזוי, ווי מען האלט יעצט לויט שמואל, אויב די מאן איז געשטארבן, גייען די יורשים נישט קיינעם מאנען פון די פרוי גארנישט, פארוואס? זי קען שרייען חי וקיים, תני לי בעלי, געב מיך צוריק מיין מאן, ואשמח עמו, איך גיי מיך פרייען מיט אים, איים רעדי טו סערוו ענד דו מיי דזשאב. יעצט לגייעדיג סיבה. די קציבה אליינס איז קלאר אז סיי ווען די פרוי איז געשטארבן אדער זי האט באקומען א גט דארף די מאן באצאלן, דער איז נאו שארט קאטס די מאן מוז באצאלן ווען די פרוי איז געשטארבן, די קציבה אבוויעסלי איז נישט שייך ווייל מען צאלט נישט קיין קציבה טאמער זי איז געשטארבן, נגעיע די כסף הקידושין לויט רבי נתן איז תלוי במנהג המקום, לויט רבי יהודה הנשיא איז. און לויט רבי יהודה הנשיא גייט מען עס דארף מען עס געבן און ער קען עס נישט לטביה'ן גייט עס ליטערלי פארזינקען ער איז זיך מייאש ער גייט עס נישט קענען איינמאנען, די מנהג המקום איז נאר קביעה לגבי די כסף המתנות נישט די קדישין געלט אלעס חוץ פון די עקטשועל קדישין אינגל. זאגט די גמרא והנה תנאה כהנה תנאה, די תנאים וואס האבן יעצט געשמועסט קריגן זיך אויך צו נאך תנאים וואס קריגן זיך אויך אין די מחלוקת פון רבי נתן און רבי יהודה, אז וואס די יסוד איז טאמער די קדישין רינגל אליינס טאמער עס איז לטביעה נתני אוי לא, טאמער מען האט עס געגעבן מען האט זיך מייאש געווען ער גייט עס קיינמאל נישט צוריק באקומען אדער נישט. ווי זעה איך דער מחלוקת? די תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, קידשא בכיכר, קידשא בכיכר, ער האט זיך מקדש געווען מיט א קלאץ פון זילבער, א קלאסטער אוו סילווער, סאו א רעגולער כיכר איז ווערט פֿינף און צוואַנציק מנים זאגט דער רשב ם, אנדערע ראשונים, דער רבינו גרשון זאגט אז ס'מיינט זעכציק מנים, שישים, און דער רשש זאגט אז לכאורה איז דא א טעות אין די רשב ם, ס'פאסט נישט פאר די רשב ם צו מאכן אזא טעות, איטס אבוויעס סיקסטי, די נאמבער איז ריעלי סיקסטי.
א אונס קען בי א באר אדער קען בי א קלאסטער אוו טען אונסעס, על כל פנים די סייז דא אפיציעל איז זעכצן, סאו שטייט דא אזוי, קידשא בקיקער האט זיך מקדש געווען מיט א מיליאן דאלערדיגע שטיק זילבער, מסילה גובים מסיים גייט זי באקומען די צוויי הונדרעט אזוי ווי א כסבה, ואלמנה מנה, די אלמנה גייט באקומען א מנה, חוץ פון די קיקער וואס זי האט באקומען פאר די קידושין. רייט דעטס ביסיידס די קוקער, די קציבה איז סעפרעט וואס זי האט באקומען עקסטרע איז סעפרעט, די ברייתא לערנט אונז איווען דאו האט זי מקדש געווען מיט א סכום הגון מאוד א סכום עצום קען זי מאנען די קציבה ביסיידס דיס מאני די זילבער גייט בלייבן ביי איר חוץ פון דעם גייט זי באקומען די קציבה געלט דברי ר' מאיר רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט פסילה גובה מסיים ער באקומט די צוויי הונדערט פון די קציבה זי באקומט ואלמנה מנה די אלמנה באקומט נאר הונדרעט און מחזיר את הלוי' את השאר עווריטינג אבאוו די מינימאל אמאונט קציבה געלט דארף מען צוריק געבן. סאו דאס איז שיטת טו. די ערשטע שיטה רבי יהודה איז געווען זי בלייבט מיט אלעס פלאס די כסובה. רבי מאיר האלט אז מען באקומט צוריק די כסובה געלט, די רעסט די טשעינדזש דארף מען צוריק געבן. רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט אינטערסאנטע ווערטער וואס מען וועט פארשטיין אין די גמרא ווייטער, קודם לאמיר זאגן די ווערטער. קידשא בעצמו מען האט אים מקדש געווען מיט צוואנציג שקל, נותן לה געט ער פאר די כסובה שלושים חצאים, וואס? ווי לאנג דארף צוריק געבן די איבריג?

קומט אויס ס'דא דריי שיטות, ר' מאיר האלט ער באקומט די כסבה און ער דארף גארנישט צוריק געבן די עקסטרע אויך נישט, ר' יהודה האלט ער באקומט זי באקומט די כסבה און ער דארף זי דארף צוריק געבן די רעסט, ר' יוסי האלט מ'וועט זעהן אין די גמרא. יא דאס זענען די דריי מהלכים וואס אונז האבן געהאט דערווייל. אבער מאי עסקינן? וויאזוי רעדט זיך דא די סוגיא? ווען איז דא די מחלוקת די פרוי נעמט די קציבה און פון די אנדערע זייט רבי יהודה זאגט זי דארף צוריק געבן די כסף הקידושין. אילאי מעסטו וועלן זאגן שמעיסו אז די פרוי איז געשטארבן, פאר דעם האט רבי יהודה געזאגט די יורשים דארף צוריק געבן וואס זי האט באקומען לשם קידושין ווייל די קידושין איז לאו לטבי און נתני, אויב אזוי מי ית לה קציבה? א פרוי וואס שטארבט באקומט נישט קיין קציבה, טאמער די מאן שטארבט אדער די מאן געט צו א גט דעמאלס איז דא א קציבה, ס'ווענדט זיך טאמער זי איז א בסילה אדער אלמנה, אבער ווען די פרוי שטארבט דעטס דעפענטלי נאט די קעיס. אילו נאר וואס עלגן הייסט מיר מוזן זאגן שמעיס הי, די מאן איז געשטארבן און ממילא גייט זי איינמאנען די כסופה אזוי ווי עני אנדערע אלמנה, אויב אזוי א מאי מחזרת לויית השער, פארוואס האלט רבי יהודה שי דאס טו גיוו בעק עווריטינג אבאוו די כסובה, ונהיימער זאל די פרוי שרייען תני לי בעלי, געב אהער דיין מאן, מיין מאן, ואשמח עמו, און איך וועל מיך פרייען מיט אים, סאו איים עוועילעבל, וויי שוד איי האוו טו גיוו עני ריטורנס, איי דיד נאטינג ראנג, די אלו נאר וואס זיין גייט מען מוזן לערנען אז ס'רעדט זיך ביי אשת ישראל, א פרוי פון א ישראל וואס איז נישט קיין כהן, ש זינט צו וואס זי האט מזנה געווען און וועגן דעם האט דער מאן איר גע'גט. און פון מאי, וויאזוי רעדט זיך עס? איר ברצון אויב זי האט געוואלט מזנה זיין, איט וואזנט פארסט, מיאוס לא כסיבה, עס איז נישטא קיין כסיבה, א פרוי וואס איז מזנה ברצון פארטיפייס די כסיבה, שי לוזעס הער כסיבה, זי קען גארנישט מאנען. די אלו נאר וואס זיין גייסט מען מוזן זאגן ס'רעדט זיך באונס אז מ'האט זי געצווינגען צו טון א עבירה, אויב מען רעדט וועגן א ישראל מש' רישא ריעליי, אויב אזוי דער'ס נאו ריזען אי צו געבן א גט, און אויב ער וויל יא געבן א גט, פארפיטס, איטס גוד אינאף, פאר עיט גרעיד עדיוקעישאן אין באבוב איטס פריטי גוד, קאם אן, איי עטליסט נאו די ווארד, און ווען דיך וואלסט געשריבן וואלסטו פארשטאנען, ווען איך וואלט עס, פליז קארעקט מי, מיין טאטע פלעגט זיך מחיה זיין מיט די ווערטער, איך פלעג געזען קומען פייטס צווישן מיין טאטע און מיין מאמע פארשידענע ווערטער, פלעגט ארויסנעמען א דיקשאנערי. ס'איז געווען א אפישעל סעשאן. סאו יא, איך האב געזען דארטן א סמירק אינמיטן ענד איי דידענט נאו וואט איט וואס, באט עטליסט איי פיגערד איט אוט. אקעי, נאו אויב ער גייט צו גט'ן מרצונו, אויב ער גייט צו גט'ן מרצונו ווייל ער האט געוואלט געבן א גט, אפילו ער האט נישט געמוזט געבן א גט, דעמאלס פארוואס דארף זי עניטינג צוריק געבן? איף הי איז די וואן דעט אינישיעטס איט, דיד איי סעי דעט רייט? איף הי איז די וואן דעט אינישיעטס איט, דעמאלס דארף זי גארנישט פארלירן די כסדר. לאמיר זיך נאר אפשטעלן פאר א סעקאנד צו האבן געלערנט אין די פרשת וירא ווען אבימלך האט צוריק געברענגט שרה, שטייט אין פסוק ער האט צו געגעבן עלף כסף. נאר די תורה שרייבט נומבערס איז עפעס דא א חשבון, וואס איז די חשבון פון די אלף כסף? סאו די אסטראפצע זאגט, אברהם אבינו פאר זי איז אריין געגאנגען צו אבימלך, שי ווענט האום וויט אבימלך, געצווינגענערהייט האט ער זי געגעבן א גט, אז אויב גייט מען טון א עבירה דארטן, זאל זי נישט ווערן אסור צוריק אויף אברהם אבינו, אלס אשת איש. היות זיך געגעבן א גט האט ער געדארפט באצאלן א כסף. רייט סאו מען צאלט נישט עני טיים דער זאגט סיבה ער געט דער זאגט סיבה נאו די סיבה איז זי איז געווען א פסילה איז מסיים זיז צוויי הונדרעט זיז יעדע זיז האט פיר שקל קומט אויס ער דארף זי געבן נאו גאטס גאט אדערוועי יעדע סיבה איז מסיים זיז יעדע זיז איז סאו פיר זיז זענען א שקל סאו וויפיל איז די סיבה?

סאו הוז פאלט איז איט? ווער איז שולדיג? נישט די מאן נישט די פרוי? אויב אזוי קען זיין דו היות ביידע זענען נישט שולדיג די כסובה מוז זי באצאלן ווייל זי איז אים שולדיג אבער די עקסטרע מתנות די עקסטרע געלט עבאוו די קידושין עבאוו די כסובה קען זיין גייט מען יא דארפן צוריק געבן איז די קידושין לטביון נמי כמפלגה איז די מחלוקת איז אויך טאמער מען געבט א קידושין אינגל טאמער ס'מיינט אז ביסט דיך מייאש דערמיט אדער נישט ר' מאיר סובר ר' מאיר האלט קידושין לטביון ניתני וואטעווער יו גיוו

נאר ווען רבי יוסי מספקלאי דא דארף מען צולייגן אביסעלע קאפ, ווען רבי יוסי מספקלאי רבי יוסי האט א ספק אילו תביעה און ניתני אוי אילוי, ער ווייסט נישט ווי וועמען צו פסק'נען, ער ווייסט נישט צו פסק'נען אזוי ווי רבי יהודה אדער אזוי ווי רבי מאיר, און ממילא די הלכה איז אז ווען ס'דא ממון א מיטל בספק גייט מען זיך צוטיילן, סאו לאמיר מאכן א שנעלע חשבון, מ'גייט דארפן צוריק געבן האלב פון וויפיל מען האט באקומען חוץ די קצבה געלט, ווייל די קצבה געלט גייט צו באקומען, די עקסטרעס גייט באקומען האלב, ווייל ס'איז א ספק מען ווייסט נישט ווי אזוי מען פסק'נט גייט מען דארפן צוריק געבן האלב מילקח, און ממילא קידשא בעצם אויב ער האט געגעבן צוואַנציק שקל דארף גייט נאר געבן האלב רייט, סאו גייט מען אראפ רעכענען פון די קצבה צען שקל, צען שקל האבן מיר געשמועסט איז פערציג זוז, ווייל ס'איז דא פיר אין יעדע איינס איז פערציג זוז, קומט אויס אויב זי איז א אלמנה. וואס מאנט היינט הונדרעט זוז פאר די כסבה, נושאין לה שלושים חצאין, גייט דארפן געבן פופצן האלבע וואס איקוועלס פיפטין טיימס פאר, דרייסיג האלבע וואס איז פופצן גאנצע, דיווייד טיימס פאר איז זעכציג, אנבעליוועל די גאי איז אמעיזינג. סאו נאכאמאל, היות זי האט באקומען פאר די קדושין צוואנציג שקל, יעדע שקל איז פיר זוז, קומט אויס זי האט באקומען א טאטאל פון אכציג זוז. היות ס'איז דא א ספק אי קידושין לטבילה נתני, אויב אזוי בלייבט זי מיט האלב אלס די תורת קידושין וואס איז פערציג זוז, די צווייטע האלב דארף זי צוריק געבן צו די מאן. אבער ס'איז דא א נייע ביל, די נייע ביל איז די כסובה, היות מ'רעדט וועגן א אלמנה וואס די גאנצע כסובה איז הונדרעט, זי האט שוין באקומען פערציג, דארף מען יעצט משלים זיין די אנדערע זעכציג. דארפסטו צוריק געבן דרייסיג האלבע שקל וואס איז זעכציג זוז ווייל פופצן גאנצע טיימס פאר איז זעכציג קומט אויס זי האט באקומען סך הכל הונדרעט זוז דאס איז די לשון פון רבי יוסי קוטשא בעשרים איז נושא ללמד חצאי שקל כדי משלים צו זיין טו די אמאונט אויף די כספת יעצט קוטשא בשלושים טאמער האט זי מקדש געווען מיט דרייסיג אויב אזוי גייט זי דארפן אראפרעכנען פון די כסבה פופצן שקל פֿופֿצן שקל איז זעכציק זוז קומט אויס אויב זי איז א אלמנה נושאים לה עשרים חצאין גייט ער געבן צוואַנציק האלבע וואס איז צען גאנצע שקל וויטש איקוועלס פֿערציק זוז סאו נאכאמאל לאמיר מאכן די חשבון דרײַסיק שקל וואס איז ריעלי טיימס פֿאָר איז הונדרעט צוואַנציק זוז האלב וואלט איך געדארפט געבן א צופה קדישין ווייל איך ווייס נישט אויב נתביה ניתנה יא אדער נישט בלייבט זי איבער מיט זעכציק זוז די צווייטע זעכציק דארף זי צוריק געבן צו די מאן היות די מאן דארף איר געבן א קציבה פון הונדרעט זוז דארף ער מוסיף זיין אויף די זעכציג א טאטעל אוו פארטי, פאר דעם דארף ער געבן צוואנציג האלבע שקל וויטש איקוועלס צען גאנצע שקל וויטש איקוועלס פערציג זיס, שטימט די נומבערס זייער זייער גוט. סאו א פרוי איז געקומען צו רב זילבערשטיין און געפרעגט די פאלאואינג שאלה, זי איז געפאנגען געווארן ביי א פארען ארמי, איינע פון צו אין רוסלאנד צו איינע פון די פלעצער, און מען האט איר געוואלט מענה זיין. זי האט זיך מורא'דיג צעוויינט אז זי איז א אשת כהן, און אויב מען גייט איר מענה זיין, אפילו געצווינגענערהייט, איז זי עושה לבעלה, ביי אשת כהן העלפט נישט אישה זונה וחללה הוא עשי לה לא יקח, מען קען נישט צוריק גיין. און זי האט געזאגט בשעת מעשה אז זי פילט זי וועט נישט קענען לעבן טאמער זי וועט נישט קענען צוריק גיין צו איר מאן, ס'איז א שאלה פון פיקוח נפש ממש. האט די טאכטער א פסילה זיך אנגערופן אז היות זי איז א פניה, שי איז נאט גאנא לוז מאטש ביי דואינג די עבירה, אויב אזוי סך הכל גייט זי פארלירן נאר זי האט נישט קיינע חתונה מיט א כהן. ס'איז דאך באונס. אויב אזוי האט זי געטון ריכטיג אדער נישט אז זי געלאזט די טאכטער גיין אין א שטאט צו. סאו א מושכל ראשון האט רב זילבערשטיין געזאגט איט סאונדס לייק מעיק סענס לייק מעיק סענס זי איז דאן זי גייט פארלירן איר מערידזש טאמער די מאמע גייט טון די עבירה די טאכטער גייט נישט סאו ממילא לכאורה מעיק מעיק א לאט אוו סענס. ער האט איבערגעזאגט זיין חשבון פאר רב אלישיב. ער איז געקומען צו זיין שווער ר' אלישיב האט איבערגעזאגט די שאלה, ר' אלישיב האט געזאגט, איווען דאו די חשבון סאונדס לייק איט מעיקס א לאט אוו סענס, יש דברים בגוי, אבער דאס איז דווקא ווען דו ביסט א הונדרעט פראצענט זיכער, א מיליאן פראצענט זיכער אז ווייל די טאכטער גייט גיין, גייט מען אפלאזן די מאמע. פאר דו רעדסט וועגן אזעלכע בריונים, סאלדזשערס וואס קענען טון אזא סארט עבירה, הו סעיז ווייל דו געסט די טאכטער גייט מען יעצט נישט באדערן די מאמע? אויב אזוי יו האוו נאו פרוף אז דו גייסט וועגן דעם, האסטו נישט געהאט קיין רעכט, מ'טאר זיך נישט אליינס איבערגעבן צו א עבירה ווייל ס'איז בעיסיקלי אלמאסט ברור, עס קען זיין יור אינטענשאנס ווער גוד, באט יו האד נאו רייט טו דא דעט. אמר רב יוסי בענינים, אסאך א גרינגערע גמרא יעצט, אמר רב נחמן, בכל מקום שנהג אי להחזיר א פלאץ ווי מ'האט זיך געפירט צוריקצוגעבן די כסף קידושין, מחזירין דארף מען עס צוריקגעבן, מ'קען עס מאנען, און טאמער די פרוי האט געשטארבן פאר מ'איז געגאנגען צו די חופה גייט מען גיין אין בית דין מ'גייט עס צוריקבאקומען. סאו דער רשב ם לערנט ר' נחמן האט געפסקנט להלכה קידושין לאו לטביון נתני מ'האט זיך נישט מייאש געווען דערוועגן, ממילא ווענדט זיך עס אויף די מנהג המקום אויב ס'איז א פלאץ ווי מ'קען עס איינמאנען קען מען עס איינמאנען, טאמער נישט נישט. ותגי מ נהרדעא, מ'האט געלערנט פשט אז דאס איז כלפי די שטאט נהרדעא ווייל דארט האט מען זיך אזוי געפירט צוריקצוגעבן די כסף קידושין אויב מ'האט נישט גומר געווען די חתונה. האט ער געפרעגט, שאר בבל מאי, וואס איז די הלכה ביי די רעסט פון בבל? איז רבא ורב יוסף דאמרי טבעי, רבי ור' יוסף האבן ביידע געזאגט מוה הארי, די מתנות וואס מען שיקט נאך די קידושין, די עקסטרעס, די דזשולערי, די מחזורים, הדרה דארף מען צוריק געבן אויב די פרוי איז געשטארבן פאר זי איז געגאנגען צו די חופה. קידושא, די עקשועל קידושין לא יהדרה דאס גייט מען נישט צוריק געבן, גייט נישט צוריק צו די מאן טאמער די פרוי איז געשטארבן פאר די קידושין. סאו רבי ר' יוסף פסק'נען אזוי ווי זיי מודה צו ר' נחמן קידושין לאו לטבי און ניתני, מען האט זיך נישט מייאש געווען דערמיט, נאר זיי האלטן אז אין די אנדערע פלעצער פון בבל האט מען זיך געפירט מען געט נישט צוריק די כסף קידושין ממילא יענע פלעצער גייען די יורשי הירושה נישט זיין מחיוב צוריקצוגעבן די קידושין ווייל ס'ווענדט זיך על פי מנהג המקום. אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט הלכות איך גיי דיר זאגן דריי הלכות, בין שמעשי זייט האבן די מנהיג געשטארבן בין שמעשו הי' סיי טאמער די פרוי איז געשטארבן, והדר ביי הי' סיי טאמער די מאן האט חרטה געהאט און ער האט צו געגעבן א גט אן היז אוין וויל, מי הרה הדר איז די מתנות די עקסטרעס דארף מען צוריק געבן, קדישא לוי הדר די עקשול קדישין דארף מען נישט צוריק געבן. הדר ביי הי' טאמער זי האט חרטה געהאט און זי האט גורם געווען פאר די קדישין, שי וואנטעד טו ברעיק אפ די שידוך, אפילו קדישא נמי הדרא דארף מען אויך צוריק געבן די קדישין, אין אדער ווארדס אויב ס'איז וועגן אים דארף מען נישט צוריק געבן די קדישין די אנדערע זאכן יא, טאמער ס'איז וועגן איר דארף מען אלעס צוריק געבן אינקלודינג די כסף קדישין. א מאי נאמר א מאי מ'זאגט ניין קדישא לא יהדרה די כסף קדישין אפילו זי האט חרטה געהאט כסף קדישין גייט נישט צוריק פארוואס? נישט ווייל איך בין א גוטער נאר א סעפרעט גזירה. גזירה, שמא יאמרי קדישין תאפסן ביי א חוסה. מענטשן גייען זעהן מען געט צוריק די קדישין רינגל גייען זאגן אה ס'איז קיינמאל דא גארנישט געווען נאר היי מ'האט צוריק געגעבן די קדישין רינגל. אויב אזוי איז איר טאכטער, איר שוועסטער, איר טאכטער, איר שוועסטער נאך אלץ עוועילעבל פאר דעם מאן. טאמער ס'איז געווען קדישין אפילו פאר א סעקאנד איז זי אסור מיט אלע ערבות אפילו נאכדעם וואס מ'ווערט פטור פון איר אפילו מ'האט זיך געגעט. טאמער ס'האט קיינמאל נישט חל געווען, דעמאלטס קען מען צוקומען צו א געוואלדיגע עבירה. אין אדער ווארדס, מ'גייט מיינען איינמאל מ'האט צוריק געגעבן די קדישים, איז עס נספלט געווארן מעיקרא כאילו עס איז געווען קדישי טעות, ממילא איז מותר באחוזו, היות ס'איז באמת א גרישה, אויב אזוי איז זי אסור באחוזו, טו עוואויד דעט האט מען געזאגט מ'גייט נישט צוריקגעבן די קדישין רינג. ר' אשר אומר א רש י פון נעכט מען נישט באזארגט אז מורם מעט נישט וויסן וועגן די גט, גיטין מכיר וכו' איז שי אז די דאקיומענטס דא איידעם אויף דעם, מענטשן ווייסן דערוועגן, דארף מען נישט מורא האבן אז קען זיין די קדושין גייט חל זיין ס'דא א קול און ממילא דארף מען נישט חושש זיין פאר מיימער'ס גזירה, מיר קענען צוריק געבן די קעיס אויף קדושין, איי מעט מיינען מעט נישט מיינען פארוואס ס'דא א גט וואס איז פרוף. זאגט אבער די גמרא והא דרב אשי די הלכה פון רב אשי בדיסא היא איז א טעות, פארוואס? די עיקר די שומע ב ה, עס קען זיין איינער עט קומען שפעט אין מקווה און ער האט נאר הערן איין חלק אז די פרוי האט צוריק געגעבן די כסף קידושין, ולא שמע ב ה ער גייט נישט הערן די צווייטע חלק אז מען האט געגעבן א גט און יענע מענטשן גייען מיינען אז מען קען מקדש זיין א שוועסטער פאר דעם מאן, עס איז דאך געווען א וועלט פון עמעראצים, און ממילא די ריכטיגע פסק איז אזוי ווי א מימר, מען געט נישט צוריק די כסף קידושין עווער, ס'זאל נישט צוקומען צו אזא סארט משל. געשטאנען אין די משנה שהשווינות נגבית בבעסן, די די ס'האב געשמועסט נעכטן ווען איינער האט געגעבן א מתנה פאר איין חתונה הי עקספעקטס בעק ביי היז חתונה טו געט איט בעק איט וואס סאו מאטש סאו אז מ'קען גיין אין בעסן פאר דעם, רבי סטעפאנסקי האט געזאגט אז היינטיגע צייטן איטס ביקאמינג מאר ענד מאר פאפולער, ביז יעצט האב איך געמיינט אז די גרעסטע בושה איז ווען מ'שיקט א א א וועדינג רעדזשיסטרי, מ'קען שיקן מתנות איך טו דיך וואס איך וויל איף יו וואנט טו בי נייס. שיק מיך אריין עפעס, די היינט איז שוין דא די נעקסט לעוועל איז מ'שיקט א באר קאוד, און מיט דיין באנק אקאונט קענסט גלייך דעפאזיטן די געלט אריין אין מיין אקאונט, איך בין א איך גיי חתונה האבן איי ניד העלפ, קענסט גלייך אריינשיקן א נייע השגה, סאו די זאגסט מ'קען מאלן אין בעסטן, איטס ריעלי עקשועלי העפענינג מאר ענד מאר, ביי די ספרדישע איף יו דאנט גיוו א מתנה יו וויל בי אסטערסייזד, דיד איי סעי דעט רייט? מ'וועט דיך ארויסווארפן פון בית מדרש, איך ווייס נישט וואס וועט דיך פייניגען, עקסקאמיוניקעיטעד, רוף עס וויאזוי די ווילסט. מעט ער זאגט אבער מער און מער ספרדישע ווערן יעצט אשכנזים ביי דער פרט, איטס ביקאמינג מאר און די קאנווערזשען רעיט איז גאוינג אפ ווערי ווערי היי. סאו תנו רבנן, חמשה דברים נאמרו בשושבינות, פינף הלכות זענען געזאגט געווארן לגבי שושבינות לגבי די סארט מתנות, נאמבער וואן, נקבע'ס ביז דער בעש ט, טאמער דו האלטסט נישט ביים געבן די מתנה וואס דו האסט באקומען, גייט דיך יענער רופן אין בעש ט אריין, וחוזרת באונוסה, דו קענסט נאר מאנען ווען דו גייסט עקשעלי גיין צו די חתונה, קענסט נישט זאגן איך קלער יעצט פון חז ל מ'שיקט מיך שוין מיין מתנה, ווען דו גייסט יו וואקינג דאון די אייל דעמאלסט גייסט עס באקומען, ס'איז נישט קיין מלווה וואס דו קענסט, סאו בעיסיקלי טאמער דו האסט נאכנישט חתונה געהאט איז עס אזוי ווי א מלווה, א לאון, וואס די דו דעיט איז נאכנישט געווען, וואס דו קענסט נישט מאנען, סאו ווען דו גייסט חתונה האבן דעמאלסט קענסטו איינמאנען, ועיין בה משום ריבית, אפילו אויב דו גייסט באקומען א גרעסערע מתנה איז נישטא קיין שאלה פון ריבית, קיק מ מהימנ, בית, ועיין השביעית משמתסא, טאמער גייט אדורך די יאר שמיטה אינמיטן, פאר ער האט חתונה געהאט, דער צווייטער האט חתונה געהאט מיט די פרוי, גייט שמיטה עס נישט אוועק נעמען ווייל די לאון וואזענט דא יעט. יעצט טאמער איז דער שושבין איז געשטארבן און די קינדער קומען יעצט, איין הבכור נוטל בה פי שניים, גייט די בכור נישט באקומען קיין דאבל פארשען, ווייל אונז ווייסט מען אז א בכור באקומט נאר ביי מוחזק א זאך וואס איז שוין דא יעצט, נישט ביי ראי', נישט א זאך וואס קומט אריין שפעטער. יעצט לאמיר מסביר זיין אלע פינף וואס שטייט דא אין די ברייתא. נקב'ס בבעסדן מאי טעמא, פארוואס קען מען איינמאנען אין בעסדן? ווייל כמלווי דמי, ס'איז אזוי ווי א רעגולער לאון, ס'איז נישט קיין מתנה גמורה, איטס נאט א וואן וועי סטריט איטס א טו וועי סטריט, ווען דו האסט עס געגעבן האסטו געוויסט איך עקספעקט צוריק, ממילא קען איך דיך מאנען. ועיין בה משום ריבית אפילו געסט צוריק דאבל די אמאונט, ווייל די לאו ודעתא דהכי יהא ולאי. די ריזען די געסט עקסטרע איז נישט ווייל ער האט דיך געגעבן, די בעסיק איז וואס די געסט צוריק ווייל ער האט דיך געגעבן. וואס די לייגסט יעצט צו איז ווייל יו אר סאו עקסייטעד פאר אים, ביסט אזוי העפי פאר אים. א רעגולע הלוואה ווען מען צאלט עס צוריק איז נישטא וואס צוצולייגן, נאו טאמער לייגסטו יא צו איז עס א פראבלעם אפילו מען האט נישט גערעדט דערפון בפירוש, בשעת די הלוואות הייסט ריבית מאיחרת, ס'איז א ריעל פראבלעם ס'איז אסור. אבער דא איז אבוויעסלי די ריזען פארוואס ער געבט א עקסטרע איז מתוך רוב ראיות ס'איז מרוב שמחה, אויב אזוי איז נישט קיין שאלה פון קארופץ. נאמבער טו איז געווען ואין השביעית משמטותא, שמיטה מאכט נישט די לויען זאל אוועק גיין, אויף אזא אופן בשעת ער גייט אויך חתונה האבן, דלא קרינא ביי לא יגעוס, דער פסוק זאגט לא יגעוס את רעי' ואת אחיו כי קרא שמיטה לה', ס'איז נאך נישט אנגעקומען די זמן הפירעון פון די שושבינות, ממילא אפילו אן די איסור קען זי נישט איינמאנען, אגענסט דעם ס'איז נאך נישט געקומען די צייט, ממילא יו נאט ביאינג אויווער קענסט ווייטער איינמאנען די לויען. די איסור גיבוי שמיטה, די איינמאלען אין שמיטה איז דווקא ווען די זמן הפרעה'ן קומט אן בשעת די שמיטה יאהר, דעמאלס איז דא א איסור איינצומאנען ווייל די שמיטה האט געדארפט עוועפארעיטען די לאון, אבער היות די זמן הגיבוי איז נאך די שנת השמיטה, די זמן הפרעה'ן איז נאכדעם וואס די צייט נאך די יאהר, אויב אזוי איז גייט די לאון נישט עוועפארעיטען. ווייל יעדער איינער וואס מ'קען נישט זאגן די פסוק פון לא יגעוס ווייל ס'איז נאך נישט דא, דעמאלס איז נישט דא די וזה דבר השמיט ושמוט כל בעל מה שידו אשר יעשה ברעי' ממילא גייט מען נישט עובר זיין. דער תוספות ברענגט א אינטערעסאנטע שאלה בעיסד אויף דעם, טאמער ס'איז דא א חוב וואס די זמן הפירעון איז נאך די זמן השמיטה, לאמיר זאגן אין שנה א' פון די נייע סייקל, איז נישט דא קיין איסור גיבוי אפילו אן קיין פריסבל? בעיסד אויף דעם זאגסטו אז טאמער די לכאורה לכאורה לכאורה וואלט יא געדארפט זיין אבער מזכר ראשון וואלט מען געזאגט בעיסד פון די גמרא לכאורה וואלט געדארפט זיין אז טאמער די לאון דו דעיט איז נישט אין שנת השמיטה בעיסד וויאזוי אונז האבן יעצט געשמועסט שורנט בי א פראבלעם וואלט מען נישט געקענט וואלט מען געקענט איינמאלן אפילו האסט נישט געשריבן קיין פריסבל אבער תוספות זאגט אז באמת איז נישטא קיין ראיה פון דא ווייל שושבינות קען זיין ס'איז דא א טשענס אז ער גייט קיינמאל נישט איינמאנען, טאמער דער בחור גייט בלייבן א אלטע בחור, גייט ער קיין, ס'גייט נישט זיין קיין דו דעיט גייט מען קיינמאל נישט איינמאנען, מה שאין כן א חוב וואס האט א זמן קביע, קען קען זיין, ער זאגט נישט דעפענעטלי, דעפינעטיוולי, איז דעט רייט? און יא, ווי גאנע, פארט אוו דיס קלעס איז גאנע בי א ענגליש וואקעבולערי קלעס, און קען זיין די שמד איז יא משמד, קיין ראיה פון דער גמרא האסטו נישט. די נעקסטע הלכה, טאמער דער שושבין איז געשטארבן און מען צאלט עס יעצט צוריק צו די קינדער, ואין בכור נוטל בו פי שניים, פארוואס די הוה ליה ראי', איטס קאנסידערט סאמטינג דעטס קאמינג אין, ס'איז נאכנישט דא, ס'איז א פיוטשער זאך וואס איז נישט געווען בשעת די מיתה, ואין הבכור נוטל בראי', דער בכור נעמט נישט קיין דאבל פארשען, כבמחזיק אזוי ווי א זאך וואס איז יא דא, ממילא באקומט ער נישט קיין דאבל פארשען. אמר רב כהנא, לעט מי טעל יו סאם רולס וויאזוי דער שושביניסט האט געארבעט. כללי די שושביניסע, די אפישעל רולס זענען געווען, הווה במוסר, דו ביסט געווען אין די שטאט, באט יו דעסיידעד טו טעיק א נעפ און מיסט א חתונה, אויב אזוי האסטו נישט קיין תירוץ, אי בואי ליועד למעשה, דארפסטו ווייטער געבן די מתנה עז איף יו פארטיסיפעיטעד אין די סעודה, און דו דארפסט צאלן דיין גיפט. דו קענסט נישט זאגן אה איך בין נישט געווען, איי סקיפט איט, סארי, איט דידנט ווארק אוט, האלא, ביסט דא געווען אין שטאט, יו בעטער ברינג יור טשעק. יעצט נישט נאר דאס, אפילו ביסט נישט געווען אין שטאט, אבער שמע קול תבלע, ער האט געהערט אז די די בעלס אר רינגינג, ער ווייסט די חבר גייט חתונה האבן, אי בואי לא למעשה האסטו געדארפט שיקן די געלט, אויב אזוי יו אר ריספאנסיבל און מען גייט דיך קענען מאנען. ווייל לא שמע קול תבלע, טאמער האט ער נישט געהערט די בעל קלינגען, אי בואי לא להודיעי, האט דער חתן אים געדארפט מודיע זיין, און זינט זי דערינט, דו דארפסט נאך אלץ געבן די מתנה, תרעומות איסלייט, קענסט האבן טענות, שרייב עס אראפ, דא איז א קאמפלעין באקס אין בעז ן, קענסט עס אריינלייגן דארטן, באט דו גייסט דארפן צאלן שלי מ משל און דארפסט נאך אלץ ווייטער באצאלן פאר די שושבינות. אבער ס'איז זיכער אז דער מקבל, דער וואס האט געדארפט באצאלן, גייט דידאקטן ווייל ער האט נישט געוואוסט און דער חתן האט מיך נישט מודיע געווען, די מיעל פארשען וואס האסטו געשפארט וועגן מיר דארף איך נישט באצאלן. סאו ועד כמה, וויפיל איז דער פארשען וואס מ'קען אראפרעכענען? איז אמר אביי נהגי בני גננה, די חברה פון די שושבינים האבן זיך געפירט עד ז איז אויף יור לאון אמאונט, לעטס קאל איט, די אמאונט וואס דו וואלסט געדארפט געבן ווען דו וואלסט זיך יא משתתף געווען אין די חתונה, איז עד ז איז אייסע בכפיי אכלי בקרייסעי, וואטעווער יור ברינגינג אין יור הענד, יור איטינג וויט יור סטאמאק, אין אדער ווארדס, איטס בעיסיקלי א וואש, דו געסט א הונדרעטער און די מיעל איז ווערט בעיסיק א הונדרעטער און ממילא קען ער אראפרעכענען די גאנצע חוב, ביקאויס ס'איז א קליינע אמאונט, יור דזשאסט גאנא קאווער יור מיעל. עד ערבותם האסטו געברענגט ביז פֿיר הונדרעט דאלער לאמיר עס רופן, משלים פלגה גייט מען האלב דארפן באצאלן ווייל ווען דו וואלסט געגעסן וואלסטו באקומען א גרעסערע פארשען די מור יו געוו וואלסט אויב מען געווען ספערן אזוי ווי לעוועלס אויף די אויבן אן אלץ גרעסער די מתנה אלץ הייכער אויבן אן האסטו באקומען אלץ מער האסטו באקומען א דאבל פארשען מיט עקסטרע דיזערט סא ממילא קענסטו אראפרעכענען האלב מכאן ואילך, טאמער האסטו געפלאנט צו געבן אפילו מער פון פיר זוז, אויף זיין אופן וואלסטו באקומען ממש א מצוה טאנץ, און נישט און נישט כחשיבותי' וואלט מען עס געדארפט מאכן אקארדינגלי לויט ווי וויפיל כבוד דו וואלסט באקומען צו מ'זינגט ימים על ימי מלך תוסיף צו ימים צו צו כ'ווייס נישט וואס אלע אלע ספעשל ניגונים ווי איידי וואט קאל איט וואטעווער יו וואנט, און ממילא בעסט דין גייט אפ אימעדזשין בעסט דין גייט אפשאצן וויפיל דער כבוד איז ווערט און וויפיל מ'גייט דעדאקטן עקארדינג צו דעם, און לאמיר געדענקן די עיקר איז אז עס קומען אסאך א גרעסערע סדר, סאו ממילא דער איז א דיפרענט פרייז וויפיל די גייסט קענען דעדאקטן. תני רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, עשו עמוי בפומבי, אויב ער געווארן זיין שויש פון ער האט געברענגט מתנות, און די חתונה איז געווען זייער זייער זייער א פאבליק חתונה, א רעגולער חתונה אין די שענסטע זאל אין שטאט, און ביקש לעשות עמו בצנעה יעצט וויל ער מאכן א קליינע חתונה, לאמיר זאגן ער וויל מאכן א תקנה חתונה, צו קאראנע, ווערי גוד ראביי עקסטין, און ממילא זאגט ער באט יו גיוו מי די סעים גיפט אזוי ווי איך האב געהאט ביי מיין גרויסע חתונה, דאונט דידאקט, איך מאך א קליינע חתונה, אבער קאווער מיך מיט דיין מתנה טווענטי פייוו פערסענט פון די חתונה, איז יכול לומר לו קען ער אים זאגן בפומבי אעשה עמך כדרך שעשיתו עמי, איך האב געמאכט א גרויסע חתונה, וויל איך דיר, ווען דו וועסט מאכן א גרויסע חתונה וועל איך צאלן, ווילאנג דו מאכסט נישט קיין גרויסע חתונה בין איך דיר גארנישט שולדיג. עשו עמו בפסילה טאמער די ערשטע חתונה איז געווען די ערשטע וואס האט חתונה געהאט איז געווען מיט א פסילה און ביקש לעשות עמו באלמנה יעצט גייט ער חתונה האבן מיט א אלמנה יוכל אויב קען מען אים זאגן בפסילה עשו עמך ווען די האסט חתונה האבן מיט א פסילה זאל איך אריינטשיפן כדרך שעשיתו עמי דעמאלטס מאכט מען א גרויסע חתונה דעמאלטס זאל איך אריינטשיפן די זעלבע אמאונט ווייל ווייל היות איך האב חתונה געהאט מיט א פסילה האסטו מיר געגעבן א גרויסע מתנה יעצט אז דו האסט חתונה מיט א אלמנה דארף איך דיר נישט געבן אזויפיל ס'איז נישט די שמחה נישט אויף די זעלבע לעוול קענסטו מיך נישט מאנען ניין פארקערט אסור אם אויב בשניה, אויב ער האט חתונה געהאט מיט א צווייטע פרוי, אי ביקש לעשות אם אויב בראשונה, און יענער וויל חתונה האבן מיט די ערשטע מאל, יוכל לומר ליה קען ער אים זאגן, איך קען נישט ספענדן אזויפיל געלט, אי האסט חתונה מיט א פסילה די ערשטע מאל, איי קען עפארד דעט, ליה כשתישא אישה אחרת ע ע שמחה, וועסט האלטן ביי די צווייטע מער צו שערן ביי דיר אויף שמחות, ווען דיר זיין גרייט פאר די צווייטע, דעמאלסט עליך אריין טשיפן, איך וויל נישט גיין צו א עקסטרע שמחה און אריין צאלן אזויפיל עקסטרע געלט. ואתה עושה עמו באחת, אויב ער האט חתונה געהאט מיט איין פרוי און ער בעט יעצט צוריק וביקש לעשות עמו בשתיים, אין אנדער ווארדס ער וואלט געזאגט געב מיך יעצט פופטי פראצענט איך וועל חתונה האבן מיט די צווייטע פרוי, העסטו אים געבן די אנדערע פופטי פראצענט? יוכל לומר לו קען ער אים זאגן באחת העשה עמך איך וועל דיר געבן די געלט ווען דו העסט חתונה האבן איין מאל כדרך שעשית צו עמי אזוי ווי דו האסט געטון פאר מיר, איך האלט נישט ביים קומען צוויי מאל צו אנדערע חתונות, איך האב נישט קיין נערוון צו פארן אין שטאט אריין, איך האלט נישט ביים צאלן צוויי מאל. סאו איינמאל מ'רעדט וועגן גרויסע פאבליק חתונות, גייט מוהרא רעדן אביסל א ברייתא וועגן. וואס? יא. קארעקט. יעדע איינע מענטשן וואס ארבעטן אין א חדר טראכטן פון א חדר. מיר האבן מענטשן וואס טראכטן פון קעיטערינג טראכטן פון קעיטערינג. יעדע איינער מיט זיינע מיט זיינע זאכן. לייף, סאמבאדי סעד לייף אינשורענס. תנו דרבנן. האמיר געלערנט אין א ברייתא. האט איר נעכטן א גרויסע עושר וואס האט געהאט אסאך פעלדער און וויין גערטנער, זייסן ביימער, זיין עשירות איז ווערי פאבליק עוועריבאדי נאוס היז וועלט, ער איז עתיר פומבי וזהי בעל אגדות, סאו האט איר נעכטן א מענטש וואס האט אסאך פעלדער און ווער עתיר פומבי און איינער וואס איז זייער גרויס עושר האט אסאך בהמות יעדע איינער ווייסט זיינע עסעטס, זהי בעל אגדות, ער איז דער בקי באגדות, ער גייט אריין אין עני בית מדרש און די גאנצע עולם לויפט זיך צוזאם, יעדע איינער ווייסט ווי חשוב ער איז, ווי גוט ער קען רעדן, סטעפאנסקי פאר סאם ריזען האט נישט געטראכט פון זיך, ער האט געזאגט רבי מיילעך בידערמאן, יעדע איינער איז דא, יעדע איינער איז א הירא, יעדע איינער האט אים ליב, די דרשות זענען עמעזינג, איטס די בעסט, פארוואס אזוי גרינג, ס'פעלט נישט אויס קיין איהם, ס'איז נישט שווער, איטס איזי אן די העד, איטס איזי אן די מיינד, ממילא קומט יעדער איינער. אתיר סלעים, א מענטש וואס האט אסאך מטבעות, ער עקסטשעינדזשט געלט און ער פארדינט אלעמאל פון די עקסטשעינדזש, אתיר תקוה, איינער וואס א עושר פון אויל, ער וואס האט אלע סארט אוילן מיט דיפרענט פלעיווערס, זעה בעל פלפול, דאס איז איינער וואס קען זיך מפלפל זיין אין תורה, וואס אויף דעם וואס ער קען אזוי שמועסן און לערנען, האט אסאך ריזענינג, אזוי ווי די שלחן ערוך האט אלעמאל אנדערע סארט מבייס, אזוי אויך קען ער, האט ער די אויל פון תקוה וואס האט אלע סארט טעמים. עתיר משאכ איינער וואס איז רייך פון מעזשורט זאכן, לאמיר זאגן תביעה, וואס איז נישט דא יעדע צוג וואס מען פארקויפט פיש, ס'דא סערטען סיזענס, ס'קומט דאן די צייט נעמט מען עס ארויס פון די אוצר דעמאלטס ווערט מען רייך, איז עתיר כמס, און א עושר פון אנדערע זאכן וואס מען לייגט אריין אין די אוצר, איטס נאט א עוורי דעי סעיל, איטס אקעיזשענעלי ווען די סיזען קומט אן, איטס סיזענעל, זעה בעל שמועס, דאס איז איינער וואס איז בקי אין די הלכות און די ווערטער פון די אמוראים, וואס איווען דאו די חכמה איז נישט ניכר יעדן טאג, אבער ווען מען דארף עס האבן א סערטען סוגיא איז ער דארט, דעמאלטס ווערט קלאר, אה ער איז א גרויסע תלמיד חכם, באט איטס נאט עוורי דעי, זאגט די גמרא הכל צריכין למאור חטאיו, יעדע איינער דארף האבן ווייץ ווייל אן ווייץ קען מען נישט לעבן, מען דארף עס האבן פאר די ברויט. דאס איז גמרא, דער וואס ווייסט סוגיות פון די גמרא, ער קען ענטפערן תירוצים פון משניות און ברייתות פון סתירות, וואס אן דעם וואלט מען נישט געקענט פסק'נען ווייל ס'וואלט געווען סתירות, מען קען נישט פסק'נען קיין איסור והיתר, מען קען נישט פסק'נען דיני ממונות, מען קען נישט פסק'נען קיין הלכה פון די משנה אליינס, פון א ברייתא אליינס, ממילא מען דארף אנקומען צו אים, אבער ס'נישט יעדן טאג.

וטוב לב משתה תמיד, ווער איז דער וואס זיין הארץ איז אלעמאל גוט, יעדן טאג סאונדט אזוי ווי א חתונה טאג, זע בעל משנה, ס'איז גרינג צו לערנען, ס'איז נישטא אזויפיל קשיות און תירוצים, ממילא איז ער אלעמאל רואיג, ער דארף זיך נישט מוטשען אזוי שטארק. רוב וואו מען איפכא רובא זאגט פונקט פארקערט, כל ימי אני רואה, דאס גייט ארויף אויף די בעל המשנה, ער קען נישט פסק'נען פון זיין לערנען, און ער האט א פראבלעם צווישן צוויי משנות וואס זענען זיך סותר איינעם צום צווייטן, קען עס נישט אליינס פארענטפערן, קומט אויס ער האט נישט קיין סיפוק אין זיין לערנען, ווייל נישט אלעס איז אויפן פלאץ. מיט אויב לייב משתה טמא, דאס איז די בעל גמרא אז בקי אין אלע טעמי המשניות, האט א כח צו פסק'ן פון דעם הלכה למעשה, ממילא איז ער אלעמאל זייער אין א גוטע מוד. והיינו דאמר רב משאשי משמיידער רבה, דאס האט רב משאשי געזאגט אין נאמען פון רבה, גיין רבה האט געזאגט פארקערט, ווייט אז די בעל משניות איז די אני רואים, און די בעל גמרא איז די משתה לייב תמיד וואס איז אלעמאל בשמחה. זאגט ער, אין נאמען פון רבה מייד איך זיך וואס איז פשט אין פסוק אין קהלות, מסיע עבדים, ער שלעפט שווערע שווערע שטיינער פון די פלאץ ווי מ'האט עס אויסגעהאקט פון בארג, יעצייב ער ווערט זייער אויסגעמוטשעט בהם דורך דעם וואס ער שלעפט עס, אבער מקיא העצים דער וואס האקט העלצער, איז סוכן בהם, גייט זיך אנווארעמען מיט דעם, ער גייט אנהוילן דערפון רייט אוועי. וואס איז פשט? מסיע עבדים יעצב בהם, ער איז דיפרעסט פון די שטיינער, בעלי משנה, ער לערנט א גאנצן טאג, אבער ער קען נישט ארויסקומען מיט א קלארע פסק, ער האט סתירות, ער פארשטייט נישט די טעמי המשניות, ער קען עס נישט מסביר זיין. בקי העצום ישא חיים בהם, א ליבערלע גמרא קען אלע זאכן ער האט הנאה פון זיין לערנען ווייל ער פארשטייט אלעס ממילא עווריטינג איז אן איטס רייט פלעיס. ר' חנינא האט מיר ר' חנינא האט געדרשנט כל ימי אני רעים אלע זיינע טעג זענען שלעכט זה שיש לו אישה רעה א מענטש וואס האט רחמנא לצלן א שלעכטע פרוי איז אלע זיינע טעג טעריבל וטוב להם משתה תמיד זה שיש לו אישה טובה האט א גוטע פרוי גייט אים אלעס גוט. רבי ינאי אמר רבי ינאי זאגט כל ימי אני רועים זיי איסטן עס, ער איז א מורא'דיגע מפונק, וואטעווער הי סי'ס א מאשין נישט קלין, רעגט ער זיך אויף, ס'באדערט אים, ער קען זיך נישט קיין עצה געבן, ער קען זיך נישט טרעפן דאס פלאץ, וטוב לב משתה תמיד זה שדעתו יפה, ס'באדערט אים גארנישט, אלעס איז גוט, עווריטינג איז אקעי, ער איז מקבל אלעס וואס סייווי פנים יפות, ער האט א רואיגע לעבן. רבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט כל ימי אני רועים זיי רחמן, א מענטש וואס האט רחמנות, ער וויינט אלעמאל, אויף יעדע שלעכטע זאך וואס ער זעט איז ער צובראכן, וטוב לג נישט דער תמיד זיי אכזרי, הי קונן גיב א הוט, עס גייט אים גארנישט אן, עס גייט אים נישט אן ווען איינער האט א צרה און ממילא הי איז אלוועיס העפי ווייל ער מאכט זיך נישט צוטון פון יענעמס צרות. רבי שמעון לעווי אומר כל ימי אני רואה מזה שדעתו קצרה, ער איז א אויפגערעגטער מענטש, ער רעגט זיך אויף, ער איז קיינמאל נישט צופרידן מיט וואס ער האט, ער פארגינט נישט קיין צווייטן, אויב אזוי איז דעתו קצרה איז כל ימי אני רואה, וטוב לג נישט דער תמיד זיי שדעתו רחבה, ער איז א ברייטער, ער רעגט זיך נישט אויף, ער קוקט אויף אלעס בעין יפה, פרייט ער זיך זייער שטארק. טיף מיין וואוו מיט אלף, אמר רבי שמעון בן לוי, כל ימי אן אירועים, נה לכאורה קען מען פרעגן א קשיא, נאר די ימים? נאר די טעג? וואס איז מיט די נאכט? והוא עיקר שבתות וימים טובים, עס איז דא פלענטי שבתות ימים טובים וואס די גמח'ן זענען אפן, מען טיילט עסן, תומכי שבתות איז אפן פאר שבת און יום טוב, פארוואס זאגסטו אלע טעג, ס'איז דאך דא שבת און יום טוב וואס איז וואס איז יא דא ברייוועך? אויף וואס ענטקעט די שמואל אזוי ווי שמואל האט געזאגט? אויב נישט שמואל, שמואל האט געזאגט שני וועסט תחילת חולי, ווען מען גייט אויף סקעדזשועל, דארט הייבט זיך אן די פראבלעמען, סאו א מענטש וואס איז צוגעוואוינט צו עסן בונדלעך א גאנצע וואך, סאדענלי גייט ער עסן גרויסע סטעיקס מיט וויין, גייט ער ווערן קראנק דערפון, די באדי, די דיידזשעסטיוו סיסטעם קען עס נישט הענדלן, אויב אזוי איז דאס שני וועסט איז תחילת חולי, הייבט אן די קראנקייט, קען מען צוקומען צו פראבלעמס, פארדעם האט ער געזאגט כל ימי אני רעים, אפילו די טעג וואס ער האט יא גוט צו עסן, איז אויך שלעכט. זאל ער נישט האבן געשמועסט פון די איד וואס האט געגעסן הערינג שבת און אום זונטאג איז אריינגעגאנגען אין שפיטאל, האט ער געזאגט ס'איז בעסער צו האבן א צעשטערט א געשמאקע שבת א צעשטערטע זונטאג ווי צו האבן א צעשטערטע שבת און א געשמאקע זונטאג, יא אז מ'דארף גיין אין שפיטאל דארף מען גיין אין שפיטאל אבער כאטשיג שבת האט א עונג שבת. ספר ספר בן צירא שטייט אין ספר בן צירא ס'איז א ספר משלי אבער ס'איז א קאנטראווערשעל בן צירא איז געווען די טייל וואס איז יא גוט געווען ס'האט יא א גוטע מקור צו האבן געזאגט ס'האט נישט קיין גוטע מקור האט ער געזאגט אזוי כל ימי אני רועם'ס איז משמע, נאר די טעג זענען נישט גוט, די נעכט זענען יא גוט, זיי האבן יא מנוחה, וואס איז דאס? כל ימי אני רועם בן סירא אומר אף לילות רילי די נעכט זענען אויך שלעכט פאר די אני, פארוואס? ווייל בשפל גגים גגוי, זיין דאך איז לאוער ווי די רעסט פון די שטאט, קומט אויס אלע רעגן וואסער לענדס אן היז רוף, פארגעסט פון די לופט, פאר פשוטע זעצן פון די וואסער לאזט אים נישט שלאפן, און תר גנים לגגוי, אלע רעגן וואס קומט פון די גאנצע שטאט קומט אויף אים און ממילא עס גייט אים נישט לאזן שלאפן. נישט נאר דער פראבלעם האט נאך פראבלעמען, ורים הרים כרמי, די פראפערטיס אן טאפ פון די בארג, דארט איז דא די ריעל שטיינערס, די שוואכסטע פעלדער, די גבירים גייען נישט דארט, די גבירים גייען ווי עס איז גרינג און פלאך און גרינג און מען קען עס אויסאקערען, סאו ערד פול מיט שטיינער, מעפר כרמי לכרמים, די זיין זבל, זיין פערטילייזער וואס ער לייגט ארויף אויבן ענדס אפ אן די בארעם, די רעגן קומט און פארשוועמט די גאנצע זאך, קומט אויס ער פארלירט אלעס, ער איז קיינמאל נישט צופרידן, ער איז כל ימיו רעם, ער ליידט אלעמאל, אן דעט נאוט, האוו א וואנדערפול איווענינג, ענד טענק יו פאר ליסטענינג.